Asiah cun van thok ko hna sal te tuzan caan ah rami hna tampi nan conglawmnak tampi kan ngei. Ya tu tlawmpal ti kha

she will introduce herself to us later in the short time. Our topics for tonight's workshop is understanding the mental health and well-being, and it's going to be connected in Hakachin. I a la in ka ban chim chang ko lai te. A tu dan chana rami na a ule na vial ti na nan chong kan lom tok ti khachim ka du. I tu dan ka ro ha ding mi chu a lungthin lei ngandamnak siṭhatnak kong he kha a rak si lai i an rak sawmi tutan caan ah hika kan nu cun cawnpiaktu hika kan siama a simi Miss Rosangpui hi kha kawram le atu bantuk in a rak kan telpi cak kan ti a bik an cung kan lawm tuk hringhran kan lawm tuk hringhran upannak zong kan pek ti kha a sang bik in rak chin ka rak du i caan rak pe mi hna tuan caan zong a rak ngai mi hna nan cung nak na lawm ti kha chim ka duh i i tu dang cana ka chim ha ding mi cu uh, lunglei nan damnak kong he pehtlai khan rak chim ning kha a si i bihalnak kha keimah nih khan pakhat hnu pakhat te rak tuh te lai i sema nih khan rak chim te lai ti i ama nih khan khi zikan te lai uh, a hmasa bik te ah khan uh, ama konglam te chimnak te kha rak nge te lai

lai holh hi ka holh ko nain ka lai holh hi nan lung duh ning tein ka holh thiam lo sual a si ahcun rak ka ngai thiam u timi kha a hmasa cema nawl kan duh hna ziatia cun kei hi ka nu falam si ka pa hi thantlang mi a si na belte in ina falam holh ka holh tikah hin ka lai holh hi kai harh deuh men kho i a cham tete pawl khi ka piano nin le khi falang holh lei zong khin ka von chim a um lai cun ko holh zong ka von hlan pa chel a um te ko lai ti mi te kha a von chim ka du a ke hi atu Ranguni Counseling Corner ti mi ah hin counselor cun trainer tiin rian a ṭuan liomi ka si. Cun khatlei ah freeland bantukin Khrihfabu ah le kanmah miphun caah atu bantukin a herh a si ahcun standby tein ka caan kai pe. Kanavia ah tu bantuk ni hi client an ka pek khawh lonak dingah ka calendar ah ka block cia i Maka hin appointment ka nei, client kei ka caah nan ka pe kho lo tiah calendar ah keimah le keimah kai block i suimilam a tak ahcun pathum le cheu in thok ding a si ko nakhan chun hnu pakhat in calendar ah kai block don zanlei tiang kei cu kai man ti lo client kei le khan ka nga ti lo ti khin khatalei ah miphun caah khrifabu caah bawipa nih a ka pekmi fimthiamnak hi hman ding in a pum ai pekmi ka si i tu bantukin nannih zong nih mah ka thlacammi te cu nan ka theihpiak i caan nan ka pe ruak zongah hika i caan a ngeitu organize a tuahtu nan dihlak cungah kai lawm timi te kha chim ka duh cun Christian Counseling timi in ke cu Korea ram ah Master of Theology le Doctorate of Theology in sianginn a dihmi ka si timi te zong kha on chim ka duh keimah hi fanu pakhat ka nei ka fanu he keimah he renguna kan um i single mother ka si Ka nau le ka pale hi cu ramdang ah an um timi te kha von chim ka duh. Mah te cu keimah ka kong nan theih duhmi te von si seh law mah nak i theih kau nan duh a si le personal in hal khawh ka si. Ai lawm. kan i lawm tuk siam ah si uh, tling tein tlam tling tein na kan chim e uh, nangmah na cawnnak na chim chungkhar na sining te kha a kan van theih khawh cah khan kan lawm tuk ti kha chim ka duh i a pakhatnak bik ah van kal hmasa ka wa sala a bihalnak ka te a tudan ca nei kan rong ha ding mi a lunglei ngandamnak kong he sithatnak kong he pehtlai in khan pakhatnak bik tiah um kama chimmi laimi tampi nih khan kan i fiang lau kan talai cuti i mental health and well-being khi ngandamnak lung lei ngandamnak hmun tikah khin tampi kan i fiang tawn lo cucah cun a hmasik te ah khan a kan lungthin lei ngandamnak kan si thatnak kong he pehtlai ti khan a sullam zeidah a si timi le cun zei ruang dah kan nunnak caah siseh kan ngandamnak caah siseh a a biapi mi a si timi te kha a biapitnak te kha van kan chim hmasa lo na kha kan i lawm ko hnga siseh kai lawm atu ahhin van chim ding i sia robert nih mikhun halnak a kan neihmi ahhin mental well-being well-being timi le mental health timi te hi a si ima pahnih te hi lai holh in von chiat von fian ding ahhin well-being kan ti tikah hin ti ngandamnak na ngan a dam maw timi khi well-being well-being khi kawl holh in kan von leh tha tikah tu kha ciam ma i mah tu kha ciam ma chungah khan zeidah um ti ahcun lungthin ngandamnak takpum ngandamnak thlarau le ngandamnak mah vialte kha ai phot dih mi ah khan kannih nih well-being ngandam Falam holh cun mi harhdam kan si a harhdam mi i harhdam ngandam kan von ti tikah khin second definition von chim ka duhmi cu hi ka takpum ah zawtnak faknak a um lo lawng khi mi ngandam tiah kawh khawh a si lo a hakdammi tiah kawh a si lo. Hi ka takpum ah faknak le zawtnak um lo lawng kha si loin well-being kan timi kawl holh cun tuukhat sianta mirang in well-being lai holh cun a ngandammi kan si kan ti awk mi cu zeidah si tiah cun Nietzsche i kan tonmi harnak i innak le challenge phunzakip kha zei bantukin dah anih nih a cohlang i a zoh i mah hi zeitindah handle a tuah khawh timi cungah khan a hmasa cema kan hmuh khawh a pahninak ah a pawngkam he i pehtlainak ah pawngkam he pehtlainak ah zei bantuk pehtlainak a ngeimi dah si a pawngkam um hi a nuam maw a pawngkam mi cung i a ruahning a puhning a lungthin put zei bantuk dah si mah a pawngkam chungah a hote dah an tel khawh a rian ṭuan hawi a innchungkhar a nupi a va a fa unau chungkhat Khrihfabu community mah vialte he ai pehtlainak ah te a ngandam maw? Mah he pehtlai in a lungthin a ruahnak, a lungthin put zei bantuk dah si? Mah vialte kha a ngandam a si ahcun well-being ti chung ah khan a lut. Hi voi tampi ah well-being timi ngandamnak hi kannih nih takpum ngandamnak lawng kan ruat. Cun cheukhat nih cun mi ngandam kan sinak ding ah hin ai nuammi cun zeihmanh harnak ngei lomi a takpum ah zawtnak faknak nei lomi lawngah kan ruat mah tikah nomnak caah phaisa kan kawl fimnak kan kawl dawtnak kan kawl minthannak kan kawl mah nih khan ngandamnak ti i kan theihmi le nomnak kan hmu hnga maw tiah kan kawl hna ti si. Na belte in kan ngandamnak well-being hi theisa in cawk khawh si lo. Cun kan ngandamnak taktak hi kan pawngkam zong nih an kan pe kho lo. Pawngkam ka tika dawtnak kan nupi le kan fa le kan nu le kan pa le kan pu kan nau sin in hmuh ding i kan i zalh a si ahcun mah well-being zong kha a si lo. I chim duhmi cu nang ngan a dam maw ti i mi nih an kan hal tikah ka ngan a dam ko e ti i kan chim khawh ding ahcun ka takpumi zawtnak faknak um lo lawng kha si lo in mi he kan i pehtlainak ka khuaruah ning ka lungthin a cawlcangh ning harnak ka ton tikah nomnak ka ton tikah zei bantuk lungput in dah mah harnak le lomnak kha a cohlang zei bantuk lungput in dah mah harnak le lomnak le ngaihchiatnak le ka duh ning in thil um lomi pawl cungah khan zei bantuk lungthin in dah ka zoh timi tu kha well-being a tha maw tiah kan tahfung kan measurnak teran asi awk asi mah tikah minung hi well-being kan that a hau well-being timi ngandamnak taktak kan ngeih lawngah sia Robert nih zeitluk in dah mah hi a biapi tiah kan hal zeitluk in dah a biapi tiah cun kan innchungkhar ah nomnak a um te lai well-being a ṭhat i kan ngan a dam a si ahcun Khrihfabu zong a ngan a dam lai. Kan ram zong a ngan a dam lai i kan community zong a ngan a dam lai. A ruang cu kan lungput, kan lungthin a cawlcangh ning, thil a si ning i kan hmuh ning kha a ṭhat a si ahcun kan pawngkam an ngandam lai i nomnak le lawmnak kha a chuahpi ding si. I hika hin zeiruangah dah a biapi nolh ṭhan ka duh. Kan pawngkam kan zoh tikah kan fale lamah strict child kan ti maw, homeless child kan ti maw, runaway timi hi zeiruangah dah an um zei ruangah dah mah kan fale hi an hram ai thawk innchungkhar in hram a thawk zei ruangah innchungkhar ah well-being timi ngandamnak kha an takpum ah an zawt an fak lonak in i pehtlainak ah an lungthin put ah an khokhannak ah a ngandam lo tikah mah innchung i um kha kan fale nih an duh lo, an i nuam lo, nomnak an hmu lo. Mah tikah nomnak kha an kawl i a lengah inn ah tlun an duh ti lo, lam ah nomnak kawl in an caan an hman. Mah ruangah cun nang le kei hi kan ngan a dam maw? I hal hna u sih, ka ngan a dam maw? ka pawngkam i ummi te hi a ngan a dam maw mah ngandamnak ning caah ka ruahnak ka lungthin a cawt cang ning mi cung i ka hmuh ning ka khuakhan ning hi vawlei ka hmuh ning vialte hi ai tel dih timi te kha von chim than ka duh kai lom se afiang ngai a tha tuk hringhran si uh, lunglei ngandamnak Macun well-being timi khi uh, i kan cun la hol in khin uh, si ṭhatnak ka hei ti te a funak in khan a le khi har ngai si kan si ṭhat khawnak ding ca kan adam khawnak ding ca cun te kan lung le khi rak tuk hran hran taksa len se thlarau len se se kan lung le dam lawng ah khin uh, zong te kha dam kho kan tha kho ti mi te khi atu kha van chim mi te khin uh, zeikatala ka thlen khomi khi se macun abe pitnak te ka van thai te tala chu te a tha tuk hring than i uh, tampi ni khi ma khi kan phir to mi kha si zeitin da uh, ma lunglei ngandam lo nak kan tala chu lunglei zot fa nak kan tala chu i ma hmel chut nak pawl khi zeitin kan thai kho lai zeipaoh ka dah an si hnga timi te khi ah pahin ak tem kan chim bak duh ko se kai lom maka te a khan ka hon chim hna nak mingan dam mi cu atunai ka chim batukin cholewa anek ruanga silo nupi tha va tha angei long kha silo fanu tha fapa tha angei long ronga silo arian athat ruanga song silo ngan dam tia kan ko kho mi cu amah le amah ai hngalhmi a si lai. Amah le amah ai hngalhmi zeidah ai hngalh lai? Weakness, mi a loh lohnak. Chim tikah kei cu zei bantuk mi dah ka si, zei bantuk hi dah ka thiam i zei bantuk hi dah kei ka thiam lonak ni si. Chimtu mi cu minung hi dark side timi kan nei dih. Cun mah i san chim bet zong kan ngei dih. Mah pahnih kha ai fiangmi a si hang. mah kha minganam kan si cun mah kha ai fiang lawng si lo in bawipa nih a pekmi talents bawipa nih kan pekmi give bawipa nih kan pekmi mah thatnak lei kha keimah pumpa pakhat ca lawngah si lo in ka innchungkhar ka miphun ka community ka khrifabu caah hman a thiam ṭhanmi le amah lawng si loin midang caah productive fruitful timi nun a ngeitu mah kha kha mi ngandam kan si tiah von chim chap ṭhan ka duh mah ruangah cun ngandamnak timi hi nang le kei nih kan ruah ning in a si lo chawva a si lo timi kha von nolh ṭhan ka duh. A ruang cu mah ka khan kan ngandamnak kha kan kawl tawn. Mah ka khan kan ngandamnak le kan lung a satisfy khawhnak, kan lung tlin khawhnak ding kha kan kawl tawn. Mah kha a si lo. ngandamnak taktak cu mah le mah i fian cikcek mi nih zeitin in an kan ti zongah keimah le keimah kai fiang ahcun mu kan thin a hung lo dakaw kan ngaih zong a chia lo kanmah personally in kan i lak lo ah na chimmi kha a hmaan kei cu mah ka le ka thiam lo da ko na belte in thiam mi ka nei ve ko ti i mah le mah i hngal i mah le mah i co tlang khawh tikah cun mi nih zei bantukin an kan soi zongah mi nih zei bantukin an kutdon an kan sawh zongah keimah ah khan kai hngal mah kha Khrihfabu le kan kal ṭhan lai mah kha Khrih a zumtu mi hna nih kan ngeih ding i Pathian nih an kan duhmi content bawa ku tin tin yang ye chin na chen zei bantuk te ka va si zong ah keimah ka si ding hi kai cho hlang peng zei bantuk te ka va si zong ah kei cu zumtu pakhat ka si kei cu pathian hngalhmi fa ka si kei ka nunnak hi bawipa kut chungah a ummi minu mipa ka si ti kha fiang te i ai hngalh minu mipa kha cu zumtu i essence amuril asi bantukin ma i sanchimbet asiloah kanmah lei ki ngandamnak lei kong kan va sim zongah amah ai hngalh cikcek mi le mi nih an soi ah zei a rel ti lomi kha a si talent mi ca hman cun ngandam lonak kan von neih tikah zei bantuk ta an si timi kha siapa nih ka halmi kha ka von chimh la i minung pakhat hi kan von ngandam lo tikah kan theih khawh dingmi hmelchunh science kan theih khawh dingmi cu zei bantuk dah si ti ahcun keimah ka sining kai cohlang kho ti lo keimah ka sining ah kai lawm ti lo lawmnak a tlawm cun zeidah um rih pahnihnak ah mi sinah chuah ka duh ti lo ziah keimah kai lawm ti lo kai lawmh lo tikah mi sin i um mi sin i tlan thil tuah ka huam ti lo mah lawng i ummi mah lawng te i khuasak kha kan duh deuh cang cun lungthin le a ngandam lo mi nih cun khua a ruah tikah amah lei kap lawng tein a ruat cang mi nih matin an ka ti lai mi nih matin si lai asiloah mi lungthin kha amah nih ai theih deuh bantukin a chim lai ka theih ko cu zei ruangah ma bia kha a chim ti ahcun mah kha a ka huat ruangah si mah bantukin bia ka chim bal ruangah a ka ti hram si ti bantukin mind reading kan ti mi lungthin kha keimah nih hngalh tuk bantukin ka chim i keimah duhnak lei peng khan lak i chim peng ma ti kan um a si ahcun mi ngan dam lo a ngan dam lo mi kan si tiah kawh khawh kan si hnga maw Mah ti cun duhsa tein a self esteem kan timi amah le amah sinak ai nomh lo tikah amah le amah a sinak ai cohlang lo tikah ai phuhrung cang. Kei hi zei santlaimi ka si lo. Kei hi ahohmanh nih dawtmi ka si lo. Kei ka bia cu ahohmanh nih ka ngaihpiak lai lo. Keimah hi cu ti i amah kha victimize ai tuah. amah le amah kha self pity tam tuk cang. Mi he a taitak chim peng. Annih cu ma an si, kei cu ka si lo. Annih fale cu ma an si, kei ka fale cu ma an si lo. Mi an vale cu ma tin a si, kei ka va cu ma tin a si. Mi an nupi le cu hitin a si, kei kan nupi vial ma tin a si. Mi an Khrihfabu ah an pastor te cu ma tin a si, kei nih Khrihfabu ah. Tam tuk cang. A ruang cu amah a sinak ah ngai bia ka chim bantukin ai cohlang khawh lo ruangah amah a sinak ah a lungsa a rem lo mah tikah mi sinak lawngte kha a cuan peng mah tikah ai nuam ti lo ai nuam ti lo tikah ai phurung ai phurung tikah mi sinak chuah duh ti lo mah tikah zeidah a rak rak khawh depression a lung hnabei a dong cun mah kha cu pakhat a si lai. Cun khatalei ah zei ka si ti ahcun stress timi pressure PR rian ruangah maw innchungkhar ruangah maw thil dangdang kong kai ah PR a tam tuk a cunglei in pakhat khat nih hi bantukin ah zei kan ti pressure tam tuk an kan pek tikah minung hi lungthin lei zongah ngandam lomi si a fawi ngai zeiruangah ti ahcun mah phi ah a tam tuk tikah khan amah le amah zeitindah mah hi handle ka tuah lai timi kha ai thei ti lo amah le amah i dawt hna a thiam ti lo amah herhmi ai thei ti lo midang herhmi tuah piak dingah midang lunglawmhnak ding kawlnak ah amah herhmi le amah ca i tuah awk a simi kha a theih ti lo tikah ma stress nih khan tam tuk kha a cungah khan PR pressure a pe i mah ti cun burn out kan timi mirang holh in kawl holh cun chekong le panchar a tha dih zei tuah hmanh ti huam ti lo mah bantuk caan kan von um zongah khan lungthin lei ah kei cu ka ngandam lo ka zaw ko hi ta tiah kanmah le kanmah kan i hngalh khawhnak ding a si timi kha chim ka duh. Mah cu cun zeidah si kan thin a chia. Mi nih tlawmte an chim zongah ka thinhung a fawi. Keimah lei kam ah kai lak. Cun ka ih caan a hmaan ti lo, kai hngilh kho lo, rawl ka ei, ka kaa a thaw ti lo, asiloah ei peng ka duh. Mah bantuk kha hmuh awkah le theih awkah a fawi tukmi kan pawngkam kan innchungkhar ah an um a si ahcun signal mah hi cu bawmhnak hal an hau mah hi cu ka bawmh ah an herh cang timi kha kan theih awk a si na belten hika ah hin hon chap ka duhmi cu zarh khat zarh hnih chung kha cu a poi lo minung cu kan si khawh ko na balte in zarh hnih a von luan i zarh thum a si cang thla khat chungah mah bantuk khan a ummi a leng a chuak duh ti lo. Amah a takpum zong kha hygiene i thianh faih le amah le mah kai zoh khawt khawh ti lo ti i a um cang a si ahcun bawmhnak kan hal awk si cang. ningzah ding si lo mah kha na thiam lo ruangah le pathian na zumh lo ruangah si lo minung kan si i zaw kho kan si ko minung kan si i ngandam lo kho kan si a poi lo a poi hrimhrim lo ningzak hlau si mah hi bawmhnak tu kha zokzok in kan pawngkam ah nanni australia ummi nan pawngkam ah mifim thiam an tam tuk lai holh nan thiam lo zongah translator tam tuk a um ko bawmhnak kha zazok in la u law bawmhnak hal ko timi te kha hika hin tampi saduhthahnak tampi he ka von chim ṭhan na hai lawng si ṭha tuk hrimhrin si ma a fiang khitkhet ti khin ka ruah e bihal ding tete hna kha a um a si khan cun mah Cameroon ah dih hnu ah khan te halnak caan kha ka man an ṭhan te lai i a rak um ṭhan te lai i biahalnak pathum kha ka rak kal ṭhan lai pathumnak ah i atu hi kan zapi vawleicung pumpi kan telai cu ti covid-19 he a ummi kan sari covid-19 he a dir rih lo i kan sinah han a um rih atu hi kan tuat cuma lio a si rih cah khan covid-19 ruang kong he pehtlai in khan kan lungthin lei nan damnak si ṭhatnak kong he pehtlai in khan zeitluk in dah COVID-19 nih khin a kan hnursuan khawh timi te khi uh, ika kan rak sawmmi kan sema nih khan te uh, chimruna kharak kan ngeih lai. COVID-19 hi a dih rih lo. Keimah zong kan hnu le kan nu le ka zaw than. Hi COVID hi ka zaw peng, si zong voi thum kai chut cang ko na hin, ka zaw peng, a ruang cu a leng ka chuak tuk. Cun pahnihnak ah ka dai thlang, ma si ka huam lo, ka khua lin ka ti, ka phio le lek, cun keimah hi mi sinah chuak, workshop ka kal, khual ka tlon, mah tikah khan uh, public he hi interact tam tuk ka tuah ruangah a si rua ka saw i fak taktak in ka zaw ko na belten ka dam than pathian dawtnak in i hika hin covid-19 ruangah lungchin lei he petlai in tam tuk an kan ngor song kan te lai ti a khi zeitin na si a thi khai mu shi khe re a ruang cu covid-19 nih hin kan lifestyle a thlen a hmasa cemma Mah lifestyle ah khan a har cemmi cu kan tuah bal lomi control, kan tuah bal lomi marks kha tuah peng. Mah hrim nih khan kan lungthin ah khan pressure timi stress an kan pe cang. Cun zeidah um rih kan tuah bal lomi kan lifestyle changes ah mi he i hlat ah um hau. Mi an chuahnak ah kan chuak ngam ti lo. cun lockdown kan ti innchung ah um u innchung ah um u tiah innchung ah khan i khot i kei da si a phi tha eng the ma we pong ni ai zeitluk in dah har khual tlawn kan du kan tlong kho ti lo va kan du kan va kho ti lo ma i a har cem tu zei da si ma covid ruang ah kan thi kan dawtmi kan u kan nau kan pa kan pu ruah lo tuk in kan hnu lei zar ah a ṭha tuk komi kha an kan thi ta okay an thi kha cu an thi cang na belte in a thimi nu mipa kha kanmah Khrihfa sining zong in ruak thlah khawh si ti lo kanmah Khrihfa sining phungchim ning thlacam ning zong in tuak khawh si ti lo Nannih le Australia ka thei lo. Kan i kan Kawlram ah cun Chin i chia Mah i Delta lio te hna kha cun hika hin CBCE kan pastor pa Reverend Chu Om ngai COVID ne kan lak pa a thi a nupi le fale nih an thlak khawh lo Khrihfa kan si, Laimi kan si. Kanmah Khrihfa sining in thlan ah thlah kan duh, thla a ngah lo. Amah pakhat lawng maw si lah, minung tampi kha voi khat ah mei in an ur dih. Zeitluk in dah innchungkhar an fah la, zeitluk in dah an lung a fak la, a ruak hmuh awk an nei lo. Tia le kaulungmi ah a ruh zong lak khawh si lo. zeihmanh zeihmanh kha an hmuh dingah hi ka pa si hi ka vapa si tiah an hmuh dingmi pakhat hmanh um lo in an i ṭhen zeitluk in dah mah an chungkhar ca hin an tuar a fah cun cheukhat cu oxygen um lo ruangah an thi cawk an duh pheisa an nei ko nain mah oxygen hrim kha a um lo mah tikah thihnak ah an chuahter Cheukhat cu cawk an duh ko nain peisa an ngei lo. Cheukhat cu innchung ah mi pakhat a zaw. Na belte in social distancing tuah dingah an innchungkhar eng a phueh a si an nei lo. Mah tikah pakhat a zawt tikah dihlak kha zawt dih si cang. Mah bantuk tete in a ruang kha a um tikah khan minung kan lungthin kha tampi ngaihchiatnak, hnabeidonnak, thinhunnak, lunghnabeidonnak kha an kan hmuhter. Kan tuar cuahmah liomi a si. Cheukhat cu an dam rih lo. Mah an lungthin zawtnak khan cheukhat tampi an dam rih lo. A ruang cu an mawh lo. Atu nai ka chimh bantukin kan ton bal lomi kan mang zongah kan mang bal lomi kan ruah bal lomi kha thlichia bantukin kan nunnak ah a hrang i a rawk tikah mi tampi caah philh khawh lomi le mi tampi caah ngaihchiatnak lungkuainak thinhunnak kha a chuahter cun mah i consequences ah zeidah um ṭihnak phannak a chuahter cang a leng ka chuah tikah zawtnak ka sinah um sual lai maw? Keimah kha cu a poi lo. Inn ah tarnu tarpa an um, tarnu tarpa nih khan mah zawtnak kha an kai sual hna maw? Ti bantuk khan minung kan lungthin cungah khan fear, ṭihnak, anxiety, phannak an kan ngeihter dih. Mah kha upa kan si i ngakchia kan fale tete nih thil thiang an thei lo zeidah si vawlei cung i mahtin ai thlen dih sianginn kan kai ko mi zia kan kai kho ti lo zeidah hi bantukin a um tiah kan fale tete hi upa nakin a tuar kho mi zong an si tiah an chim i mah tikah covid-19 ruangah hin minung tampi hi as kan lungthin hi COVID-19 a rat hlan i lungthin bantuk kha cun a dammi si ding kha a fawi ti lo. Mah kha cu kan dihlak in kan theih awk a si timi kha kan chim ka duh. Mah ti i a dam lo in thinphannak kan neih zongah kanmah le kanmah kha hmasa cem ah i mawhchiat hna hna si. kanmah le kanmah kha ai kei cu mah bantuk lungthin kan nei ei kei cu ti bantukin kanmah le kanmah kha judging tuah hna la si a ruang cu nangmah le keimah palh a si lo nain mah covid-19 pandemic mah ttihphannak mah bantuk zawtnak a ruang kha nang le kei nih kan lungthin kha nidang bantuk si lo in a cawlcangmi kan lungthin kan neihmi tu a si ti tu khan kanmah le kanmah kan i cohlan awk si. Cun kan pawngkam ah a zawmi a fakmi kan theih tikah mah hna innchungkhar kha stigmatize tuah hna la usih. mahnak innchungkhar cungah khan nannih cu nan vak tuk cu ta nannih cu bia pe nan ngai lo cu ti bantukin an cungah khan mawhchiatnak bia mawhchiatnak zoh mit mah bantuk khan innchungkhar hna kha va tuang hna hlah u sih ahohmanh zawt kan duh lo ahohmanh thih kan duh lo ahohmanh nih mah bantuk i tuarhimnak kha kan tuar dingah kan duh lo. Naa bel tein kan tuar cangah cun naa bel tein an tuar cangah cun nang le kei nih dawtnak tu in kan bawmh khawhmi kha bawm hna u si law i mawhchiatnak le soiselnak le thinhuknak bia kha chim hna hna u si timi tu kha hika hin chim ka duh. Cun pakhat ah COVID-19 ruangah ṭhatlonak lawngte kan chim ṭhatnak zong a um ve ṭhiamṭhiam. Zeidasi? Minung vawleicung nih kan ngandamnak ding caah cautious kan nei cang. Kutṭawl a hau. Khika kan kal zongah timi te kha kan lungthli te ah khan kan chuahter. Mah hlan vialte kha cu kanmah le kanmah kha zeihmanh a si lai lo ti bantukin sarem tukin kan um nabal tein mah covid-19 pandemic nih hin khatalei ah cun ṭhatlonak tampi vawlei cungah kan chuahter nain ṭhatnak te zong a um ve zeidasi mah le mah ngandamnak ding caah zeitindah kan i zohkhenh lai zei bantukin dah kan um lai timi te zong kha a thar in an kan hmuhter i kan lung an kan fianter mi zong hi ṭhatnak le tap a si ve ko timi te kha van chim ka duh ai lawm si si uh, very good point bak sa tha tuk uh, covid 19 kong ah zetluk in dah kan mah a dangdang thil lo in ti kamah Chin community chung zong ah khan zeitluk in dah kan tuar zeitluk in dah kan tem timi ti khi fiang ngai ti kan si man kan chim kho i kan lawm ngai se uh, tampi cu covid kong he pehtlai in khan cun mah hlan vialte zong khi tih phannak tampi kan rak ngei hna a phun phun khi rak cio ko stigma ngo ningzahnak zong kan rak ngei na cun oh mah hi cu a ngai a thi cang lai ti bantuk hna khi kan rak ruah ti a phun phun khi ruahnak kan rak ngei e a si hna hmanh se lo tu kha cu phun dang dawte in khan thil kha an kal than cang ti zeitluk in dah covid nih khin kan nunnak ah a kan thlen a kan hnorsuan timi khi tampi ka hmuh khawh A hlan lio kan tuahmi vialte a chim bantuk in khan sihmanhnu ni chim bantuk in khan a hlan kan tuah cemi kan tuah kho ti lo a hlan i kan i nuamh tonmi thil kha kan i nuam ti lo a hlan kan ka dawt tonmi zong kan i daw kho ti lo atu hi tampi cahnak kan cat dih disconnection mu cahnak kha um dih i zei kan ti lai pehtlaihnak kha a har tuk cang tu hi a thar van sa ṭhan ding kha har tuk i uh, a skill meaning i kir than timi back to normal timi ka ti a har tuk tu hi kan thlau di chang lifestyle kha rok di tam tuk kan hosol timi khi zapi ni kan siang ati hin ka ruwa aban chimi chong te hamtom bal tik kha van chin lo ka ru mi kha se i a tha tuk hun shen kan lom i pali na question kan rakal lai ti behal nak te khan i a Kan lungthin ngandamnak siṭhatnak kong he pehtlai in khan zeitindah kan zohkhenh lai? Maw kanmah le kanmah zeitindah kan zohkhenh lai? Cun pakhat le pakhat in chungkhar ah siseh, nu le va karlak ah siseh, macun fa le nu le pa karlak ah siseh, zeitindah lungthin le numnak, damnak kan ser khawh lai timi zohkhenhnak kong he pehtlai ti kan ti makha a kan lak ti khan van ning khar ka du i sema nangmah den kan chim tham da kun rom ka se kai lom ka te a hin on chim ka du mi chu minung hi ma kan ngei sanga chun ma kan ngei hlan bantuk khan anga ti lo that is the truth na belte in minung kan kiatana cu hma kan ngeih tikah hma kan ngeih hlan bantuk te in um ṭhan kan duhmi kha kan lungthin buainak tertu a si i universal truth kan ti i hma kan ngeih cang ahcun zeitik hmanh ah mah kha hma kan ngeih hlan bantukin a si kho ti lo Na belte in a ngandam nih cun mah hma kan ngeih cang hnu zongah khan move forward hmailei ah khan kal kho peng kan si na belte in zeitik hmanh ah mah lio caan bantuk timi kha cu kan ngak kho ti lai lo timi tu kha kan lungchen ah kan mah le kan mah kha uh, kan i chim ha ma kha kan ngan tam nak tak asi ti mi kha on chap ka du arwang chu covid hlan nan ni hna chu afoi tuk ri kawlram ni bonus kan nge hi mu covid long si lo hi kawlram ma covid long si lo ral lo ka pol ranga ma bia chu tampi ka chim lai lo an ma ruanga zeitluk in na kan um tuning hlan lio bantuk kan um khawh ti lo a leng kan chuah hmanh ah secure kan nei ti lo a leng kan chuak ah zokzok in intin kan duh mah vialte kha kan ngah kho ti lo mah kha kha zeitindah hmailei kan kal khawh lai ti ahcun mah hi na palh a si lo ka palh a si lo kan pawng ah thil a simi ruang ah nang le kei nih hi bantukin kan tonmi a si Nobel te in ka ke ka kat peng hau forward ah ka kal peng a herh timi tu kha kan damnak a si timi kha kon chim ka du i atu nai sia Robert nih ka hal mi ah khan lungthin ngandamnak ding caah zei bantuk ta kan ma le kan ma kan i zohkhen hna lai tiah na ka hal a si tiah ka von theih i lungthin ngandam asiloah mingandam kan sinak ding caah hin atu nai ka chimh hmasa cem bantuk khan mah le mah kan i hngalh a biapi ka von ti mah le mah i hngalh cu zeidah si tiah cun kan mah le kan sining ah kai cohlang mi sining kha ka zoh lo mi singning kha anih vial kei vial a um lomi nun kha si mah kha Khrihfa zumtu taktak i nun zong kha si mah nun kan neih a si ahcun mi ngandam kan si na belte in ni cheer kan nunnak ah nu le va nup le pa le fa lakah hawi le kom ah zei bantuk in dah mah ngandamnak kha kan hmuh khawh lai a hmasa cemah mah le mah i dawt mah le mah i zohkhenh mah le mah kha kei hi ziahmah bantuk bia ka chim sual ziahmah bantuk khua ka ruat ziahmah bantuk in ka um tiah mah le ma kha i hngal in mah le ma i dawt self care self love timi kha a hmasa cema pumpak pakhat ciao nih kan nei awk ah a biapi tiah chim ka duh mah kha selfish a si lo selfish timi cu keimah lawng caah attah lobah timi ai tel na belte in self love timi le mah le mah i dawt mah le mah i zohkhenh timi cu mah attah timi kha a um lo i ani nih cun zeidah kalpi ti ahcun keimah hi ka ngandam a si ahcun ka innchungkhar zong an ngandam ve lai keimah hi kai nuamh i keimah hi ka ka lungthin put a ṭhami ka ruah a si ahcun ka innchungkhar zong an i nuam ve lai timi concept mah attitude kha self care self love a si mah kan ngeih a si ahcun ngandamnak ca a ṭhami si pahninak ah zeidasi ti ahcun i pehtlainak ah le kan rian ṭuannak ah boundary an ti i mah kha zeidasi ti ahcun re kan khiah thiam hau ka rian keimah ka innchungkhar le ka rian nu le va lak i ri fa le nu le pa lakah ri timi ka bia cu ka pe ka zei lo ngai ti nan ka theih thiam bia boundary si shi bo lo re mu ma boundary si kha kan ngeih lo asia cun ngan dam lo nak a chuahpi ma boundary kan ngeih khawh lo mi kha a ruang cu tih than nak kan nei ruang a si Mah ti ka tuah lo a si ahcun ka boss nih a thinhung sual lai. Mah ti ka ti sual lo a si ahcun ka nupi nih ka va nih ka fa nih ti i phannak ṭihnak nih khan boundary timi ri kha kan khiah khawh lo. Ri khiah timi cu kei cu mu mah hi ka tuah kho lo dakaw. Mah hi kei ka thiammi a si lo dakaw. Kha a hmasa cem i kan chimh hna kha mah keimah hi zeidah ka thiam zeidah ka thiam lo keimah hi zei hi dah ka dark side si zei hi dah ka ṭhatnak lei si ti ai theihmi si lai kan ti kan ti hna kha mah tikah boundary kan ti tikah mah kha apply a tuah cang kei cu mah ka lei ah hin ka tuah kho lo bawmhnak na ka hal kai lawm tuk bawmh kan duh tuk ko na belte in kei cun kan bawmh kho lai lo ka thiammi tu na ka hal a si ahcun kan bawmh te lai tiin ri kan nei hau. Cun nu le va kar zongah ri kan ngei hau. Cun fa le nu le pa lak zongah ri kan nei hau. I voi tampi ah mah ri timi boundary set kan nei lo tikah i pehtlaihnak ah conflict um peng. i pehtlaihnak ah pakhat le pakhat i control kan kan duh peng nu le pa le nih fa le kha an nih cun upa cang amah ten khua a ruat thiam ve cang ti kha kan hngalh ti lo i kei cun nu si pa ka si tiah control peng kan i zuam cun nupi le va le lak zongah kan nu na si khah kan pa na si khah ka bia na ngaih awk a si ka duhning in na um khawh a si mah lawng ah na ka dawt a si ti bantukin pakhat le pakhat kha reunite khawh lo ding in control kan i tuah peng mah tikah mah kha dawt tak kan i ruat sual mah kha dawt si lo dawtnak tivi cu i zumhnak um zumh ding zong in kan um a hau i kan lakah re kha ṭha tein kan i hmuh hau mahka te ka duh ngaimi cu ri timi hi tam nawn in von chimh ka duhmi cu panabia lai lei ah khin an von theih ko lai in pun kan ngeimi te khi chian siu khat ta cha si ko lo mo ma i kan in pun te kha mi nih ka thua la ka ṭau la si ko lo mo an von pa ahcun kan duh mo duh lo si ko lo mo cun ti ah i perim pap Marine pau i zei kan ti ti ahcun a mole tau ma mi inn thlami a vat tlak hmana khata le an duh maw duh ma kha ruis an duh lo nan brim pau i ti ni kan in relay ah atlak hi kan duh lo ta ko ma khan kan buai cang nam lak thin hum tha te ya sue tiang man kha kan duh mi kha ma ri te kha tlawm te kan von lam ah khan thinhung cang ai khat i pehtlaihnak ah kan rian ah mah ri te kha kan i khiah khawh lo i mah ri kha kan theih lo a si ahcun ngandam lonak a chuahpi ter khotu a si timi te kha chim ka duh cun pathumnak ah zeidah si ti ahcun pehtlainak ah innchungkhar ah ngandamnak ding caah pakhat le pakhat kan i lo lo e timi kha kan theihthiam a Banabia ah ai khat lomi sia Robert le a nupi an i um. Nobel tein an theih dingmi cu sia Robert nih kei a chungkhar le ani a chungkhar kan ra chuahkenak hi ai khat lo ai khat lo bantukin anih le kei hi kan i lo kho lo a ruaning ka ruaning ka hmuhning a hmuhning a duhmi ka duhmi ai khat kho lo i ma kha a poi lo ai khat lomi kha i khahter ding i pakhat le pakhat kan i pehtlaihnak ah kan upi ka va ka pharsuit kan tuah si ahcun ma khan ngandam lonak a chuahpi a ngandammi nih cun ai khat lomi an sining, an ruahning, an hmuhmi kha an cohlang. Mah ah khan common ground kha an kawl i mah ah khan an pahnih ah khan zeitindah kan i khah lomi hi rian kan ṭuan ti kho lai timi tu kha nan na chin sign bi rawh. bia an i ruah tikah common ground an hmuh khawh. Mah tikah a ngandammi pehtlaihnak kha kan ngeihter khawh. Cucun mah kha khoika dah um ṭhan ti ahcun kan fale Banabia fa pahnih an neimi nu le pale nih kan theih. Pakhat lawng neimi nih cun kan thei lai lo. Pahnih pathum a ngeimi nu le pale nih zeidah kan theih? Kan fale an i lo kho maw? kan i unau pali kan si kan mui hmanh an kan i lo lo kan duh ning ai lo lo kan biachim ning ai lo lo hi vawlei cungah si kan duh ning zong ai lo lo kan nu kan pa ai khat bak ko unau bak kan si ko nan ai lo kho na belte in khoika dah ngandam lonak a chuahter ti ahcun nu le pa le nih mah kan fale an ni lo lomi kan hmuh tikah khan kan cohlang kho lo zia ani vial ma tin um zia ani cu a thiam deuh lo zia ani cu a thiam deuh zia ani cu a fim i zia ani cu a fim lo ma khan kan bui tuk cang kan bui tuk cang ma kan buaimi kha kan fale cungah khan buainak kan chuahpi mah tikah kan fale kha an sining an i cohlang ve ti lo ziah an nu le pa nih cohlang lo ziah an nu le pa le nih nang cu ziah ma tin a thiam lo na u vial a thiam ziah nang cu na santlai lo ani vial a santlai mah tikah automatically mah kan fale kha an mah le an mah an sinak kha an i duh ti lo ai cohlang ti lo Mah ruangah cun ngandamnak innchungkhar ah a chuahpitu dingah cun kan sining kha kan i cohlan hna. Ai khat khomi kan si lo, kan i dang vial ko lai. Mah ai dangmi cungte ah khan pakhat le pakhat kan i cohlan khawh a si timi te kha chim ka duh. Mah kan i cohlan khawhnak dingah zeidah um? Pakhat le pakhat upatnak um hang, respect. Mah cu zeidah si? Nu le va lak zongah upatnak kan i ngeih hau. Mipa a si ruangah a si lo, nu a si ruangah a si lo. Na belte in kanmah le kan sinak cia wa khan upatnak kan i pek thiam a hau. Cun kan fale kha apply ka tuah lo. Kan fale zong kha upatnak kan pek a hau. Upatnak kan ti tikah a fimmi le a thiammi le sinak a neimi le a aungimi lawng kha upatnak pek si lo. Chim duhmi cu respect an ti tikah. kan fale atu nai sia Robert a fa ngiam te a pawngah ai chok len amah zong kha amah a sining te kha kan upat a hau mah kha zei bantuk in dah bia kan chimh tikah amah he bia kan i ruah tikah a kong ka ceih tikah mah khan ka mit in bia ka chimmi ka ka in ka um tuning in mah ka fanu te kha upatnak ka pe maw amah sining nu le pa le intention kan neihmi cu ngakchia a si zei a thei lo ka fa a si ka chimh ning bantukin um te lai keimah hi power ka nei mah tikah kan fa nih khan upatnak hmu lo respect timi kha a nu a pa sinah a hmu lo tikah atu nai ka chimmi self esteem ke cu zei hman ka si lo ka nu ka pa ne ke cu zei an ka rel lo ngak chiang ka ti peng Avan upa deuh ngakchia na si kha nang cu avan upa zongah na bia cu an kan ti an an reject peng zein rel piak lo mah tikah mah kan fahniang le kha zei bantukin an kum ava upati rian an tuan zongah hi allung chin a chung te ah khan ma upatnak ara hmuh lo tikah amma le amma ah a sining kha ai cohlang kho lai lo Hi cu hohmanh a si lo. Mah tikah khattelei ah amah upat a petu amah cungah biaṭha a chimmi cungah khan ai nuam cang lai. Mah tu kha amah a dawttu mah bantuk cung tu ah khan a nunnak ai pe te lai le mah ruangah cun gain star kan timi peer pressure timi kha kan fale nih an neihmi a si timi kha chim ka duh. Cun a hnu cem ahcun ngandamnak kan neih dingah kannih cu zumtu kan si. Pathian ah hin kan ngandamnak a famkim. Pathian a theimi le Pathian ah hin kan herhmi hi nu le va zumnak ai khat i thla a cang ṭi, khupbil ṭi, fale he innchungkhar he devotion kan neih khawhmi hi kan ngandamnak ca zongah a biapimi kan philh lo awk dingmi zumtu nih kan neih awk a si timi te kha von chim ka duhmi cu si kai lom si a tha tuk hrimhrim se ma se na rak chim ya kha tling ngai i kama kama chimi context kama aa chimmi kan dirhmun cun biaknak lei zong khan ti tampi khan a van chim khawh i a ṭha tuk hringhran. kanmah chimmi hna kha cu aa zei kan ti lai aa kanmah i kan kalpimi kan dirpimi kan zumhmi kha tampi khawmh biatak a khan ti i mah ti kha philh awk a ṭha lomi thil kha an si i thinlung le siseh thlarau le siseh macun ruahnak lei khi taksa ngan nok lai zong siseh philo a thami pu khan se na rak chimmi hna a tling ngai kan lom tuk hringhran i atun rak chimmi chungah khan atu ka van hal dingmi a kan zei kan talai lung lei ngandamnak le a sithatnak caah zeidah a a chiami a thami a chuahpimi thil kan talai cuti ma paul hnak asana ti khan tu na van chimmi khan tampi a tling rua de ka ruah Makhaban not lo tin khan zeitin dah uh, zei pawl khi dah kanmah lungleng ngandam nak ca khan uh, bawmnak a um macun phop bulnak zei dah a um timi khi uh, a cung kan hal mit chi in khan te von chot ni khan makha athu bik te khan awan kan du ma adi hnu atu in khan atu kan tel pimi ulana ha sin khan behal nak kan ngai te na lai ye ama han te khan dong na bik te khan zaida Ah lunglei ngandamnak kong he pehtlai in khan thukbulnak zeidah a lam um timi te khi zeitindah kan kan i zohkhenh awk a si zeitindah kan, kan i thlop awk a si timi te khi avan kan chim lo ka duh ko. Okay. Zeitindah kan i thlop lai ah timi ka van chim lai atu nai te pakhat ka pham mi cu ngandamnak ding ca value timi biapi ri. Okay, value. Value timi cu minung pakhat le pakhat nih ka surhsatmi ai dang cio ka lo maw hi kei cu ka caah cun man a ngei tukmi kan timi khi ai dang cio sia robert nih man a ngei tuk tiah a surhsatmi le an nu nih a surhsatmi thil ai dang ko mah te kha kan i ralring hna minung pakhat nih a neihmi a value kha kan va top piak a si ahcun ngandam lonak chuahpi Mah ruangah cun kei nih zeidah value ka neih, kan nu nih zeidah value neih. Mah an value cio ahhin kan i ralring hram. Mi value kha zeirel loin va tuah hlah. Ka value kha zeirel loin an tuah ahcun na duh lo bantukin mi nih a suksanhmi thil kha zeirel loin na tuah a si ahcun ngandam lonak nan i pehtlainak ah chuah lai timi te kha von chim chap ka duh. Cun Siapa nih ka halmi ah khan ngandam lonak lungthin lei kan ngeih tikah bawmhnak kan ngeih khawhmi cu bianabia na nih Australia lei ahcun counseling a um, psychiatric a um. Nan community ah ka zumh ko. Tlei na si, mifim mithiam counseling lei ah psychotherapy ah psychiatric tampi an um i mah hna sinah khan va kal in kan lungthin i harnak an kan pekmi pawl kha va chim anga i mah cucu zeitindah si mah te ka van chim ta lai counseling kan ti tikah zeidah si zeiruang ah dah midang ka theih hngalh bal lomi sin i biachim cu a herh counselor nih zei bantuk service dan pek te lai psychotherapy timi nih zei bantuk service dan pek khawh psychotherapy counselor pawl cu well trained an si ca an cawng zeitindah mi ka hnemh lai zeitindah mi bia ka ngaih piak lai zeitindah lungthin lei harnak an ton tikah ka bawmh lai timi kha well trained an si mah tikah an sinah skill an nei mah skill he khan a sin i a rami kha a ra thlop, a zoh hna. Zeitindah a zoh? Pakhatnak ah zumtlak a si. Zumtlak cu zeidah si? Bia an chimhmi zei bantuk bia kha a sin i an ra chimhmi kha hnulei ah a chim ṭhan ti lo. Save a si. Mah counselor sinah, psychotherapist nih a kal tikah a ngaihchiatnak, a lungkuainak, a thinhunnak vialte aho sin hmanh nih a chim bal lomi, a chimmi kha ma nu ma pa nih amah sinah khan save a si. Confidentiality timi zumtlak sinak kha counselor nih a hmuhter hna. Paninak ah a ngaihpiak hna. Ṭha tein a hmai i a ṭhumi nu mipa i harnak a ngaihchiatnak vialte kha a ngaihpiak hna. A ngaihpiak sawsawh si lo, a mit in a ngaihpiak, a hna in a ngaihpiak, a lungthin in a ngaihpiak. Pathumnak ah, zeitindah a thlop? Na palh tuk, na sual tuk, mah bantuk cu na tuah awk a si lo ti bantuk bia chim lo hi na mawh ṭung lo. A tuanbia ṭha tein a ngaihpiak tikah na tuarnak na ngaihchiatnak hi na mawh hrim lo e tiah a cungah khan theihpiaknak bia kha a chim empathy kan ti non judgmental kan ti mah tikah bia a ra chimtu pa nu caah cun thlopnak a ngan bik si cang i mah he pehtlai hon chim ka duhmi cu khatalei ah kan ngandam lonak hi zeidah si ti ahcun ngaihpiak tu kan ngei tawn lo kan rian a tam tuk inn kan phan tikah kan va inn kan phan tikah nupi le nih kan fa le caah tuah ding kan nei va le zong thil dang tuah ding mah tikah pakhat le pakhat ka tu chun zeidah nani how was your day kan i hal tikah kan chim kho ti lo biangaihpiaktu kan um lo cun tlawmte ka von chim tikah kan ti ko tho kha cu nang cu na palh ṭhan kha kha kha kha kha mah ruangah dawh ti bantukin pakhat le pakhat kha kan i mawhchiat cang mah tikah a chim duh ti maw rut na chim duh ti lai maw chim duh ti ka chim zongah zei hlei lo a ka mawhchiat lai ma nan chim ti la zip tikah chim lomi a tam tikah zeidah si hi kan a khat cang Mah a khahmi nih zeicah chuahpi? Ngandam lonak a chuak. Mah tikah kan pawngkam ah Australia nan community ah counselor an um a si ahcun an sinah va kal u law thlawpnak va la u. Mah cu zei a si? Hika na lungthin i ummi vialte kha va chimh ding kha counseling nak a si. Cun Khrihfabu ah kan pastor te sinah chimh a ngah. Nain kan pastor te nih hin zumtlak in kan Khrihfa bu i zumtu hna nih an innchungkhar kong an kan chimmi hi sawsawh in ngaihpiak hna la si hika hin pastor te zong nan ka ngaih te lai sawsawh in ngaihpiak hna la si zumtlak kan si ha kan Khrihfabu i zumtu hna nih an mitthli tlaknak, an ningzaknak, an mualphohnak an ngaihchiatnak, mi nih kutdong an sawh lai ti an ruahmi, an chimh ngam lomi, na sin i a ra chimmi nu, mipa kong kha sawsawh in ngaihpiak hlah. Nan palh tuk, nan sual tuk, mah hi Pathian nan duh lo ruangah si, thla nan cam lo ruangah si, ka ti piak hlah. Kan rian cu ngaihpiak lawng kha si, ngaihpiak lawng kha si. Bawi Jesuh nih Baibal chungah khan zeitindah mi kha a thlopnak? Bawi Jesuh nih a sual bikmi, Bawi Jesuh nih mi nih zei an rel lomi, kutdong an sawhmi nu, Bawi Jesuh nih tax collector pa, mi nih misual pa tiah an kawhmi cakrai kha zeitindah a thlop, a inn ah a va kal, rawl a va ei, Mah tikah mipa kha na sual tuk tiah a ti lo. Na belte in Bawipa ka palh tuk dakaw mah rian hi ka ṭuan ti lai lo tiah amah le amah kha confession an tuah. Samaria nu. Misual tuk tiah Bawi Jesuh hmai an rak auh i minu hi thih tlak a si ko. A sual tuk a uire an Bawi Jesuh hi zeitin dah cun nan lakah misual lo nan um a si ahcun tuah ko hna anu camah mi nu pongah va kal ka fa na sual tuk na palh tuk nangmah ruangah mualpho ka si a ti mu ti hla ka sual ti hla mu ti dia pakhat te long ni mi nu nunnak vialte kha a thlen dih nang le kei kan sinah phuhrung bu tein a palhnak a sualnak a chimmi na fanu na fapa na innchungkhar na khrihfabu mi cungah khan ai phurumnak kha zual chin ding le ngan chin dingin nang le kei nih kan ti sual maw mah ti si ahcun mah kha nang le kei nih hnemnak kan pe kho lai lo mah nakin an ca i hnemnak an pek khawhmi cu ngaihpiak a si ngaihpiak ngaihpiak cun a hnu cemah thla te kha tawi ten campiak law tlunter ko mah kha nang le kei nih kan tuah dingmi Khrihfa kan rian a si cun counselor pawl nih kan tuahpiakmi thlopnak kan ngah khawhmi a si kan pawngkam ah mah kha a um lo ruangah mah bantuk counselor simi kal ding kha ningzak hlau si a poi lo mi hrut lawng kalnak si lo ma kha kal khawh a si timi kha hika hin von chim i von nolh than ka duh cun kan ngandamnak ding caah mah le mah i dawt herh ka timi ah khan na ei ni i check peng zeidah ka ei ka takpum ca a ngandam mi ka ei maw ka takpum ca a herh mi ti ka ding maw ka takpum ca a herh mi nazi a herh mi sulmalam pasarih paruk kai hngilh maw ti caan ka ngei maw ka takpum ca a herh mi thli ni ti tha ten ka nga maw ka tak ni a herh mi exercise ka thlan a chuak maw mah vialte kha kan ngandamnak ding caah basic basic i a herh tukmi si mah cun ka pawngkam he kai pehtlainak ah zei bantuk lungput dah ka nei zei bantuk dah ka ruah timi te khan step by step khan ara te la i a biapi mi cu na lifestyle ni shiri na um tuning na eimi tu kha ṭha tein nai thlop a si ahcun second step ah khan na ngandam chin te ko lai timi te kha von chim ka duhmi cu si siapa na ka halmi le kai chimmi ai ai khat mo ka thei lo kai lo si si a ṭha tuk hringhran um si i zohkhenhnak i thlopbulnak kan ti tikah khan ti uh, kanmah kanmah chimi abi kan laimi khi kan zohkhenh dan kha cu thlarau lei khan a si na rak chimmi kha a fiang tuk a ṭha tuk hringhran. Atu tam deuh i kan i thlopnak kan zohkhenhnak cu Khrihfabu lei in spiritual kan ti lai cu ti. Mah lei i kan zohkhenhmi kha si te khan te tu na chimmi ti khi a pehtlai tuk ma cu a ṭha tuk hran te ka ruah. I mah kong he pehtlai in khan na van chim tikah khin Catholic hna nih khan cun zei kan ti lai confession or reconciliation timi ka ti. La hal cu sual thlanak timi khi an ngai tawn mi khi a si. I mah te khi ma zei da si mi counseling phun khat khi a si ti hin ka hmu. I um zei kan ti lai mah khin tampi khi damnak an hmu thinlung lei in tala chu ti thlarau lei in tamnak tapi an hmu i a mah confession or reconciliation ti bantuk mi thong tin tala ju ti ma khi tampi khi thinlung le damnak le daihnak tampi kha a um ma cha khen a tu na van chim ti kha avan ne pe tlai nga ti hin karwa ma cha tu kam pass ta na se na se biang na hroi tu na se na se tu na chim man to an khan khi zekan talai kan su kam pa nak khi ngai dik di mi kha listen you know confidential ahohmanh chimh lo tein Salome zumhtlak tein kan chin kan phun khawnak hmunhma kan rak bi tuk ahoman nih khin mi pakhat sinah mirang pa sinah mirang nu sinah khin an va chim la lao laimi cu ti kanmah le pasta or krifa o pasin an chin dimi bia si tikah khan ati lavan highlight mi te khan ti lavan chim chim mi te khan a krifa upa hna le pasta hna nih phei hna u silo to hna sin na van chimi te khan a tha tuk hran te ka ruai ma te kha tlawmpal te kha van van no than ka du e um ze kan te lai atu cho a tu an ka tel mi hna ulang ha cha khan ka van on lai ye hal du mi te kha van chim lo a seman ni kha van chin than lai mo keimah ka van kal hmasat la mu hal duhmi cu si lem lo na tein ka van i lawm tuk na chimmi bak hi hi very powerful si cun ngaih nuam si so long si lo ni tin te kan tuah ding ah khi mu a biapi tukmi pawl an si keimah pumpak hrim in kai lawm tak cunin kama Chin community pawl mu kan zate nih hin atu na chimmi bia hi van thei ve cio hna se law tikhin wa van tuk lawng te ke cun tuan do kam van thok hlan ni na chim mi kha awareness kha tu peng ko tu peng ko na ti mi te kha kha kha zong kha ka lung ah avan avan chuak ngai hi ti bantuk te hin hai lei hai lei zong ah mu manung tam do thai kho ding in hin pe zul te in hin rakan tu pi peng ko lo ti mi te kha alom zong ka kan lom tuk ti kha van van chim ka du mi si na chim mi zong a phiang tuk kan lom tuk Kai lawm ve, Ruth. Kai lawm tuk. Uh, nanmah nih mah a herhmi hi nan theih a si ahcun uh, rak kan tuah piak rih ko u. Midang keimah lawng si lo, midang mah lei ah a chim kho dingmi mah lei ah hin uh, passion a neimi pawl hi rak kan auh piak u law kan miphun nih theih a hau. i thlarau lei theih kan hau ko na belte in vawlei cung nga um rih mi kan si tikah mah kong hi kan chim a hau nain mah kong hi thlarau lei he zong ai pehtlai mi a si mah hi bible out of bible in ka chim lo mah bia vialte hi bible he ai pehtlai di atu nai ka chim bantukin mah bantuk depression lungthin ngandam lonak kan ti mi degree phan lo hmanh ah prophet elijah a phan ko moses alung adong tuk david alung adong ati aphang paul bawi jesuh hrimhrim lungphang le ṭihphang in an um cio ve ko nang le kei zong um khomi kan si mah kan um ruang ah kan zumnak ah a derdawngmi kan si lo mah kha ningzah ding si lo mah kha hrial awk a si lo na belte in a ruang tu kha kawl hna u sih khamhnak tu kha kalpi hna usih timi kha von chap ka duhmi cu si hai lawm hal hal khawh si ko kha ka hal u na panga le chewa hin a zei si supervision pek ding ka si le ti kan mah le panga le chewa khan ma cun kan di hau te lai hai lawm a tha tak tha tak lawng si ma um uh hoi len ha nu la pa na u le nau ha hal den ngai bi ti khaban hal ta lo Na hal duhmi hnga maw? A tlai pah cang len chuak dih cang tara nan mah lei ah. Sorry. An a thumi cun thu pang ko. Ah ah ah. Ah an ngai pang ko. I um nan um lo asia khan cun comment te in khan te behal din pakhat kha um le rak chok mi kha. Uh, COVID-19 kan i chun hnu ah Pathian nih a kan pek mi immune system A rawk i kan zaw chinchin timi hi uh, a dik maw hman maw timi ti khi uh, biahalnak ti kha um le uh, siamah nangmah nih man kan chim than ko. siseh na ka hal le kai lo na belte ke hi si doctor ka si lo le ti si doctor ka si lo ti ka ma immune kong hi chu ka thei ve lo na belte in ka von i fiang mi chu covid vaccine an chuah thokin ma ni hin zakhat ah zakhat kan zaw ti lai lo tiah an ra ti ve lo si ko lo maw mah tikah vaksin timi cu fak tukin kan tuar ti lonak ding caah mah hi kan i chunh a hau ko mah kha i chunh lo se law mu chim kho si lo kan oxygen zong a tla than kho mah bantuk kan um than kho mah tikah si chunh timi hi tong ṭih in ṭih ding si lo. Si timi hi Pathian nih a hman khawh ko. Mah hi tampi theology a kuai mi ummu kha mu ralring ten ka chim ko na na bel ten ka zumh mi ka chim ve ko lai an zumh ning chim ve ko Bawi Jesuh nih si hman kan set ko mah tikah mah vaccine chunh hi thil sual tuk la kei cu ka ruat lo keimah pumpak ah mu nanmah pumpak ciao nih nan zumhmi um ve te ko lai nan keimah ka pumpak ah cun mah si chunh hi thil sual ah ka ruat lo ziatia cun kai chunh lo asi ah cun mah zawtnak kha ka celh te lai lo i ka nunnak caah harnak ka pe khawh ziatia cun mah zawtnak kha thil ṭhalo a si. Keimah ka minung sinak nih ka khamh khawh lo. Keimah ka minung sinak sawsawh nih khan mah zawtnak kha fight a tuah khawh lo. Mah tikah bawmhtu ka hau. Mah tikah si kai chunh. Na belte in zumtu kan si tikah si kha kan i chunh ve sawsawh lo. Thlacam bu tein kan chunh ve. Bawipa, mah si te i thluachuah rak ka pek piak. Bawipa, mah si hi ka takah thil dang effect a chuahpi lonak dingah thluachuah rak ka pekpiak ko law tiah si kha kan i chawnh ko mah kha thil sual a si lo na belte in kan immune a tla chinchin maw a rawk chinchin maw ti kha cu medical research a tuah khomi sibawi te nih an theih deuh lai tiah kei cu chim ka duh na belte in kan i chunhmi kha kan pal lo kei zong voi thum tiang kai chunh ko na belte in ka zaw rih ko Nain fak tumin ka zawt ti lo. Ka zawt ning kha mal a si. Nain ka zaw ko. Test ka tuah positive a pia. Test ka tuah positive a pia. Nisari ni riat longah negative a pia. Mah tikah na duh ning in kan leh kho lo a si ko lai. A ruang cu kei hi medical doctor ka si lo tikah ma kha a detailing ka theih lo mi si i kai lawm kan hal le. Si te. Kan alom ko ah Pathian nih kan pekmi ti kha si le mu. Pathian nih kan pekmi immune system kha si tluk da ro timi ka cu. A hau min in chim khor la Pathian long ka hala kan tham men lai ka te. Man cu si. Ti bawi zong nih an thei lai lo. Ti kau Pathian nih kan thei lo tiak ruak ko. Asi thang ka professional le mi ti kha kana bam tuk. I um se atu hi sumilam pakhat lengbak tam an si cang ati a ṭha tuk tampi na kan chimh khawh i kan i lawm tuk hringhran uh, hawile hna hal nih duhmi nan ngei hnga maw mm. kan i lawm tuk siam ah um, a hnu bik ti a kan ti zei kan talai kam ma Australia mi Chin community uh, ca a khan uh, tu zan kan i ruah mi kong hei pehtlai tein ka hnu bik na ruah Micah, na duhmi ti kha va kan chim ta lawng ahcun kan va dih ta ko lai cu ti. Siahcun ah Chin-Myanmar community Australia ummi dawtmi u le nau nu le pa nan cungah kai lawm tiah lawmnak chim than ka duh. A ruang cu mah bantukin lungthin ngandamnak he pehtlai in atu hi voi khat lawng a si lo sia Robert he kan i ton hi a voi ni voi thum a si cang i nan ra tuah pengmi a si i thil tha tuk a si Bible zong nih thil ṭha hi cu pehzulh tein tuah peng ko tiah an kan forhfial bantukin kan community caah kanmah pumpak caah a ṭha tiah kan ruahmi le mi zong nih a ṭha an timi thil hi cu ra tuah peng rih ko tiah chim kan duh hna i mah lungthin ngandamnak hi soso ah ruat hna hna usih lungthin ngandam lonak hi kan takpum ngandam lo bantukin thlop bul herhmi si na thlop na bul lo a si ahcun fak tukin a zaw kho fak tukin a zawt hnu ahcun i zohkhet kha a har ve cang fak tukin a zawt hnu i pakhat khat a si ahcun kan i chir a fak tuk lei van a tong Mah kha zeidah a chuahpi? Mah le mah i thahnak. Cun kan fale atu ah hin teenager kan timi secote mah pawl ca zong ah hin lungthin ngandamnak ning ah atu nai kan chimmi nu le pa le innchungkhar i pehtlainak nan ngan adam maw nu le pa le nan mah le nan mah i hal hna u nan ngan adam maw nan ngan adam ngandammi nu le pale nih ngandammi fale a chuah hna. Ngandam lomi nu le pale nih ngandam lomi fale a chuah ding kha a fawi tuk. Mah ruangah cun hramthok cu nang le kei caah innchungkhar hi kan ngandamnak hrampi siseh. Mah ngandamnak ding caah innchungkhar ah nupa kan ngandam a hau. ngandamnak cu atu nai ka chim bantukin thlarau lei lawng kha si lo takpum ah zawtnak um lo lawng kha si lo na ruahnak na lungthin put na hmuhning na theihning mah vialte kha ngandam a hau mah lawng lawng ah na fale kha an ngan a tam ve te lai ramthannak ah ummi u le nau hna nichiar na nunnak ah kan ngannak ding i a biapimi cu lawmnak chimthiam hna usih. Kawlram i a ummi atu kan dinhmun le nannih nan dinhmun nan rat i tah chim tikah lawmnak bawipa sinah chim khomi ka chim tikah kannih hi a vanchia tukmi kan si ka tinak a si hlei lo. Ka bia uh, misunderstood a ka lak piak lau Nietzsche kan nunnak ah hin lomnak chimthiam kho tu kan si ding hi a biapi tu ma kha kan ngandamnak i a hrampi zong si milung lom tim hi angwi sama alang milung lom nak anei mi hi atakung angandam alung thin zong angandam Nietzsche na nunnak ah lung ai lom kho peng mi mon si a vui hrang peng a complain pengmi maw na si mah nih na ngandamnak kha tampi in bia a chim te lai mah nih na fale nih an cawng te lai nu le pa lomnak bia a chim thiam lomi nu le pa a pawngkam ah ṭhatlonak lawng te a chim i a lawm kho lomi complain a tuah pengmi nih cun a fa nih mah hi tuah awk a si tiah ai cawm ve complain hi ka tuah awk ve a si tiah automatic in a cawng tikah anih nih a nu le pa le bantukin vawleicung a hmuh ning kha complain lawng tein a hmu ve te lai. Mah tikah khan ngandam lonak kha simpuario ku se si. Mah ruangah cun nu le pa le kan biapi tu. Kanmah hi Pathian ah i pehtlainak fakpi in nei hmasa hna u si. Cun kan ruahning kan lungthin put hi ngandam ni te kan si khawnak ca i zuamnak si chaw le va le kha kan ngandamnak si lo minthannak le sinak kha kan ngandamnak si lo kan ngandamnak taktak cu kan mah le kan mah kan sining i cohlang i mi lung lawm Bawi Jesuh ah kan si khawh a si ahcun ngandamnak hi a hmu khomi kan si timi te kha chimbu tein nan dihlak sinah ah donghnak ah bia ah pek kan duhmi si. Nulei so much uh, for spending the time, uh, especially uh, Ms. Ropi and you know all the participants tonight. Um, sikor silo, zekan ti ha, tuan chan chu, mabel ka sako lai iti. tampi kan i lawm camping vialte unau vialte hawi kom vialte a bik in hika kan siam ah rangkun lei kan telpi mi siam ah ropi cung kan i lawm tuk hringhran mu i mah vial kha sa ko la ti kha van chim rak tu